Tuzan caan ah hin ngeichiatnak ruangah i hmuhtonmi sihmanhsehlaw cu hi bantukin caanṭha kan serpiaktu hi kan Pathian a si caah Pathian min ka thangṭhat. Cun ka hin kan pastor pa nih a vun chim bantukin khan thawngṭha chim khotu ding ka hin upa ṭhaṭha hna, sia ṭhaṭha hna tampi kan nei ko nain nan hmaika dir khawhnak caanṭha a ka petu upa hna pastor hna nan dihlak cungah lawmhnak tampi ka nei timi te kha vun chim ka duhmi a si lawmnak bia tampi an chim cang kei cu pathian bia tu in ka vun lut colh lai i tu zan caan ah nanmah he i ruah ṭi si tiah kaa thimmi baibal cacang cu biathlam a ngan hleili a hme hlei thum kha si lai biathlam a ngan hleili a hme hlei thum kha si lai Cun vancung in aw pakhat ka thei i, hihi ṭial tuah, Khrih zumbu tein a thimi cu lunglawmmi an si. Cun Thlarau nih a si hrimhrim lai, an rianṭuanmi nih khan a zulh hna lai i rian an ṭuannak cun an i din cang lai, tiah a leh. Cathiang kan relmi Pathian nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Tuzan ca nih ka rak relmi Bible cacang hi a Bible verse ning in khan sermon tu si loin khan ka duhmi tlang khat te tu kha ka tlangtar caah le ka tlangkom caah khan hman ka duhmi si. Cucu Khrih zum bu tein a thimi cu lunglawmmi an si ti si. Khrih zum bu tein a thimi cu lunglawmmi an si. i minung hi i dannak hi khua sa mi lawngte kan si dih hna i khah lonak hi khua sa dih mi kan si hna mirum an um sifak kan um mithiam an um thlanglamh mi nauta mi kan um mifim an um i mihrut kan um cuti cun muidawh muichia tiin aa khah lo mi liangluang cungah a tlong leng mi a nung mi minung kan si hna Cu kan i khah lonak chung tampi chung tu ahcun kan i khahnak pakhat te khi rak um ve. I cu kan i khahnak pakhat te zei da si ti si ahcun lam kan zulh dingmi pakhat te kha aa khatmi um. Cucu kan i khatmi zei da si ti si ahcun thihnak timi hi a si. Mirum zong kha an thi i sifak zong kan thi. Mifim zong an thi i mihrut zong kha kan thi ṭhiamṭhiam. Cu cu thihnak chung ahcun a kal dingmi lawngte kan si. Chimchap hau ti loin minung kan si kan i theih rin khan a thi dingmi kan si ti kha cu aa thei ciami, aa hngal ciami minung kha kan rak si hna. Cu hrial khawh lomi thihnak cu A hlei khun in kan nih Laimi ca ko han a fak kun. Tuar a fak bikmi phun khat ah kan i cheu. Kan tuar la a fak tuk fawn. Cu cu thil cu, cu cu thihnak cu kan Khrihfabu nih kan vun ton tikah hin ngeichiatnak a tongmi chungkhar hnem khawhnak ding ah hin hmur ka ṭha kan ngei lai lo. nan ngeichiatnak kan in durpi khawh lomi thil tampi lak chungah hin tuzan cu a rak chuakmi vialte hna hman nih hin ngeichiatnak hrawmpi dingah ngeichiatnak vun langhterpi dingah han kan rak ra cio dih hmansehlaw cu nan ngeichiatnak kan in tuarpi hna ti a chim ngam lomi kan um pah men lai nan ngeichiatnak kan in tuarpi hna ti a chim kho lomi minung hi kan um kho men ṭap ka u an ti ngam an ti ngam lomi hna kan um kho men i ṭap hlah u an ti ngam lomi hna kan um kho men. Cu nih a langhtermi cu cu tluk in a harmi a fahmi tuarnak kha a si. Cucaah atu zan thengte zongah hin kan hmurka nih a chim khawh lomi a phuan khawh lomi a tlinh lomi um sual si ahkhan cun nan vun kan theithiamnak laite kha chungkhar sinah nawl hmaisa ka vun in duhmi hna a si. Nihin ni kan tonmi ngaihchiatnak hi a nep temi thil a si lo. Pu Van Biak Thawng cheukhat caah cun nan ṭa. Cheukhat caah cun u le nau. Cheukhat caah cun hawi le kom. Hringtu nu le pa caah cun rosung bik fapa. Duhnung bik fapa. Zoh thlahmi fapa. A thlum bikmi fapa a si. Fapa pahnih caah cun Pathian kutzung dawh Pathian sermi vawlei pumpi a hmuhtertu hringtu pa a si. Cucu hringtu pa nih hi vawlei nunnak in a vun liam tikah chungkhar hna caah dawtmi hna caah thlennak a chuahter i cu thlennak a chuahpimi cu zei bantuk thlennak dah a si ti si ahcun hmuhpiak khawh lomi le hngalhpiak khawh lomi fahnak tuarnak kha cu kaltaknak liamtaknak cu a chuahpimi cu a si Zingzan in nan rak hlam dingmi a rak si cang. Zingzan in nan rak hlam dingmi nan ṭa, nan pa, kan hawi, kan chungtel, kan miphun a rak si cang. Ih hi chungah hin minung menmen i hnemhnak hi cu second cam a va khang hna a minute cam a va khang hna ma lawng khi si sihmanhsehlaw cu theihter kan duhmi hna cu kan dihlak a theihter ka vun in duhmi hna cu minung sermi thilri kip nih hin hramthok le donghnak an nei cio dih cu hramthok le dongnak hi an nei cio din minung nih sermi popo a mu minung nih sermi vialte cun hramthok le dongnak an nei di cio sihmanhsehlaw cu hringtu nu le pa i dawtnak talefar i dawtnak ulenau i dawtnak a hlei in khrihfa chungchuak a simi khrihfa chungchuak a simi kan caah cun cu nu le pai dawtnak ṭa le far ulenak i dawtnak cu hramthok a ngei nain donghnak a ngei lomi a si. Cucu hramthok a rak ngeimi dawtnak, Pu Van Biak Thawng i dawtnak. Nihin ni caan ah hin nan rak hlam caan kha a tampi te lai. Sihmanhsehlaw cu theihter kan duhmi hna cu donghnak a nei lomi si tu kan rak thei u law an un lio caan nan khuasak tin tuk ṭinak i an dawtnak hna kha thil ṭha vialte kha rak ruat ṭhan hmanh u a ṭhat lonak si lo minung timi cu ṭhatnak le chiatnak he khua a sami lawngte kan si dih cu ṭhatnak le chiatnak he khua a sami lawngte kan si dih ahcun cu an dawtnak hna tu cu nan thinlung ah cam peng selaw nan nunnak ah hin hun cam cing peng selaw nan ngaihchiatnak nemtertu dingah nan lungkuainak nemtertu dingah khan hmang zungzal u timi te kha thazang pek ka vun duhmi hna a si nihin tu nihin ah tuzan ah thaizing ca hin kan u kan nau kan ta kan pa a simi rolem pa kong pu banbiak thong kong chim dingah hin api tlai mi minung popo ni nan nei di lai tuan mi tial mi po ni nan ama he tuan mi atil pa kan nei di lai kan i pe tlai na hoi in hin kan rak hlam chu ma te lai kan rak hlam dingmi a si lai tahchunnak ah chungkhar nih cun zeitindah nan rak hlam khawh me a duhmi nan chuan caan ah khan nan rak hlam khun caan a phan kho men a duh tukmi hla biakinn chung i kan sak tikah khan nan rak hlam kho te men nan rak hlam tuk kho te men a umkal tawnnak hmunhma nan phanh tikah khan nan hlam tukmi a sining nan rak hlam tuk ṭhan te lai Cuni a vun langhter duhmi cu ngeichiatnak kan tuarmi, fahnak kan tuarmi hi kan nunnak ah khan a vun kal zungzal dingmi kha a si. Nihin ah Pu Van Biak Thawng cu kum sawm thum kum nga si kan ti. Na chan tawituk e kan ti. Chan tlim hlan ah na liam e kan ti. Sihmanhsehlaw cu, cu kum sawm nga, kum sawmthum le kum nga chung nan nun caan a tawi tuk kan timi chung i tuanbia a ṭialmi vialte cu chimphuan dingah khin a dong ti lo dingmi khi a si. A konglam chim a dong ti lo dingmi khi a si. Cucu nihin ni caan ah kan tuarmi ngeichiatnak fanak nih a kan phorhmi cu a si. Kan chim zong ah a dong ti lomi tuarnak fahnak a si cang caah hin tuzaan te ah hin Pu Van Biak Thawng a nun zoh in kan Bible zoh chih in khan Pu Van Biak Thawng nih nun a kan chimhmi kan Bible vun zoh chih tu in khan thazaang vun lau sih ti sawm kan duh hna. Bible chung kan vun luh a si ahcun minung hi zungzal nun dingah hi vawlei cung zungzal nun dingah hin sermi kan rak si lo. zeitik kan thih lai le zeitindah kan thih lai tu kha a thei lomi a hngal lomi kan si. Cun Bible nih a kan chimmi cu kan nun caan tuizia he kan i fiang tuk. Bible a rel deuhdeuhmi paoh nih cun mah Bible cacang pawl cu kan i theihfiang dihmi kha a si. Ram bantukin a kan tahchun. Zingka ah a kho i zanlei ah a uai ṭhanmi. Zingka ah pangpar bantuk, zingka ah par i zanlei a uai ṭhanmi pangpar bantuk tahchunhmi kan si. Atu bak ah a chuak i atu rau lo te bak ah a lo ṭhanmi, a tlau ṭhanmi, min mei bantuk in tah a chunmi kan si. Kan nunnak cu thlichia nih a vun hranh i a tlau ṭhanmi min mei, vutcam men bantuk in a fakmi minung kan nunnak cu Bible na fiang tein a vun kan chimhmi a si. Kan theih zungzalmi, kan hngalh zungzalmi na balte kan chim lengmang mi si fawn thei chat lok er lengmang cha kan chim than lengmang mi asi i cucaah chan toy chan toy kan nun chung chan toy kan nun chungah hin sullam anei mi si sullam anei nak pakhat sullam tampi kan nei cheu lai kan tuan bia kan nun naka sima chu chu tuan bia vialte laka sullam anei big mi pakhat chu Bible hoih ning kan zoh a si ahcun thih hnu zungzal nunnak kan hmu ṭhan khawhnak ding caah timtuah caan a kan pek menmen mi kan si a kan thlen chung menmen mi caan kha rak si kan nunnak hi Pathian i rikhiah piakmi kan si kan nu pa chung i kan rak sem hman ka ka Pathian kho khannak sung kan rak um cu Thlakua chung kan nupa chung kan rak um i thlakua hnu ah vawlei kan rak vawlei kan rak chuak kha Pathian ko khannak aa tel ṭhiamṭhiam mi kha a si. Kan chuah ri in nihin ni kan nunnak tiang Pathian ri khi a piak in a nungmi lawngte kan si. Cu nih a langhtermi cu Pathian ta kan si kha a si. Curang ahcun dakaw Pathian nih hin hi vawlei kan nun caan tawi te chung a kan hlatmi chungah hin nun ṭha in nun ding kha kan cawnpiak cu. Nun ṭha in nun ding kha kan cawnpiak. Zei ruang dah nun ṭha in nun ding a kan cawnpiak ti si ahcun kan thih hnu ah khan amah he zungzal kan um ti khawhnak ding caah khan nun ṭha nun kha a kan cawnpiakmi si. Cucu biakam thar chung lawng a chimmi si lo i Jesuh a chuah hnu lawng a chimmi si lo i Jesuh chan lio lawng a chimmi si lo in vawlei hram thokka in vawlei ser hlan hman in kan Bible hram thok in biakam hlun in alak kan cawnpiakmi kha a si cang phungchimtu angan pathum chung kan hmuhmi cu relnak hlei khat hlei ni ah zeizong vialte hi anmah le an caan te a ser piak cio hna cun hmailei thil hngal duhnak kha minung kan lungthin chungah a chia i a chia asinain pathian nih a tuahmi kha tling tein hngal khawhnak kha cu a kan pe lo pathian nih hin kan ton dingmi thil tling te hngal khawhnak kha cu a kan pe lo a kan pe bak lomi kan si Cucaah minung nih a ṭha bik a tuah khawhmi cu a nun rih lio ah i lawmh le a ṭha bik a timi kha a tuah khawh chung in tuah kha a si ko a ti. Ka ti hin a chimmi cu i lawmh a ti. Kan nun chung te ah hin kan tuah khawh bikmi cu nan tuah khawh bikmi cu a ti. nan nun ri lio ah i lawmh a ti ka den bible te hi a dik ning in vun let u si ti ka duh i lawmh a ti i nomh a kan ti lo nomhnak timi cu lenglei thil ri tampi a kan pek khawh kan ngeihchiah chawva ni maw kan rumnak ni maw kan thilri ni maw nomhnak a kan pe kho tu cu vawlei ahhin an tampi vawlei thilri ahhin an tampi cucu nomhnak kan timi cu si sihmanhsehlaw ka hin a kan chimhmi cu lawmhnak a kan ti lawmhnak a kan ti tikah hin chunglei in a rami lawmhnak kha a si chunglei in a rami lawmhnak kha ka hin kan nun rih lio ko ah khan kan tuah khawh chung khan tuah ding kha kan fialmi kan si cucu lawmhnak cu khuika an chunglei lawmhnak cu lenglei thilri hna nih zei thilri hmanh nih a kan pek khawh lomi lawmhnak a si i cu lawmhnak nun nei ding ah cun a kan fialmi kan si Cun lawmhnak nih a zul dingmi cu si a bia Baibal ca a vun peh colmi cu cun lawmhnak kan ngei ahcun si a ṭha bik tu kha cu automatic a ra cangmi kha si lawmhnak nun kan neih ahcun kan tuah dingmi kha lawmhnak thil ṭha kha a rak chuak cuahmahmi kha si cucu lawmhnak ngei ding ahcun dakaw Pathian nih tinpiakmi le duhpiakmi kan si cu phungchim tu hi kan rel tikah nan rel cio tikah kan theihmi cu pokpalong lawng te an si ti ti nunnak hi pokpalong lawng ya hen pokpalong lawng te an si dia cun kan ti kho men ati pokpalong lawng te an si timi hi phungchim tu ah hin voi som thum le voi riat a chim ti si i hi ka hin phungchim tu nih avun kan chimmi nunnak zeizong vialte pokpalong lawng te akan si kan ti sihmanhsehlaw cu pokpalong lawng te avun chim duhnak kha a sullam te rak um cu a sullam cu zeitin dah si ti si ahcun Pathian thil tining cu hngal kho hlah hmanh u si law nan nun chung cu Pathian laksawng kha nan i lawmhpi nan i lawmhpi khawh chungin i lawmhpi ko u ati. A chim duhmi cu Pathian thil lianngannak kha a ṭhawng tuk mi si minung nih hngal khawhnak kan rak nei lo. Kan rak ngei khawh lo zong ah khan a kan pekmi laksawng cung tuah kha i lawmh kha kan fialmi kha kan si. Minung nunnak ah hin laksawng tampi kan pek. Fimnak an fimnak a ngeimi na si ahcun fim ka Pathian nih an pekmi si. Rumnak a ngeimi si ahcun cu rumnak cu Pathian nih an pekmi si. Pathian si a rami laksawng hi vun rel cio hmanh u si law ni zeizahdah kan rau a kum in kan rau men lai. Lisbon in tuahter hna ning ulaw cu Pathian nih a kan pekmi laksawng hi rel cawk lo a si lai. Kan rel cawk lai lo. kan ṭah lio caan ko zong ah hin Pathian na thluachuak hi vun rel ṭhan tu hmanu si law khi kan rel cawk ding khi a si hrimhrim lo i cu vialte nak hman ahcun kan nunnak nakin a herhmi vialte nak hman i vawlei nunnak ca mu a herhmi vialte nak hman in a kan pekmi laksawng cu a fapa Jesuh Khrih hi a si Pathian min thiang thang ṭa si ko seh a fapa Jesuh Khrih hi a si zei ruangah dah a fapa Jesuh Khrih a kan pek zei ruangah dah a fapa Jesuh Khrih kan pek Kannih cu Pathian ta kan si. Amah fale kan si caah kan chim ban kan ka bia hmaisa ka chim bantukin khan amah he zungzal nun ṭi ding khuasak ṭi ding a kan duh ruangah khan a fapa kan pekmi kan si. Cu a fapa cu nang male keimah nih hin zei thil kan va tuahpiak hi a haumi um lo. Cucu vailam cung i nangmah le keimah caah a thi keimah caah vun ti usih keimah caah keimah vun ti sut an thang tu keimah ca te vun ngai hman usih keimah caah a thi keimah caah tho ṭhan keimah tlan ding caah Pathian nih a ka pekmi si ta kan zumh pakhat te lawng ka si cu zumhnak nih cun Pathian he zungzal khuasak ṭi dingah khan a kan canter khawh dingmi thil kha a si cucu Pathian laksawng vialte lak laksawng ngan bik pakhat a kan pekmi cu a si Nihin ni caan ah hin zungzal nunnak kan hmuh khawhnak ding caah hin Pathian nih a kan pek fapa kan cohlan cu kan cohlan mi cu nangmah le keimah nih hin tuahsernak cu a tampi va um ti kha cu cawnnak sal kan kan lu kong ha tuahsernak cu voidang kha vun ra ṭhan te sol zumnak pakhat lang kha vun kalh ko sih cu zumnak a nei cangmi nangmah le keimah caah hin cun donghnak a ngei ti lomi donghnak a ngei ti lo hmunhma kan va phanhnak ding caah khan a fiang tein Bible ca nih kan vun hmuh khawhmi a si. Bible ca nih fianternak a kan ngeihmi cu zeizong thil hngaltu cu dit a si Pathian lawnglawng a si. Cun minung kan donghnak a hngaltu cu Pathian lawnglawng a si timi kha phungchimtu nih a kan theihter bakmi si zeizong vialte pakpalong long ten si kan hngal khawh lomi thil vialte pakpalong long ten si kan hngal khawh lo pakpalong long ten si di na belte cun kan donghnak a hngaltu cu pathian long long asi timi kha hi phungchimtu caon he fiang te abun kan chimmi cu asi kei hi sizung ah rian tuanmi cu si ko mizaw he a chung an chungkhar he mithi chungkhar he rian a tuanmi ka si mithi an ngeih lai caan papo ah khin doctor paul nih khin an kan auh an kan auhmi cu mithi kan nei lai ni hin mah ni mah caan tiah khan thla na kan cam piak kho hnga maw an ti ka kal he voi tam tuk cang ka kal a voi tam tuk cang i cu chungah cun ka vun hmuhmi pakhat ummi cu sibawi hna nih cun mizaw pawl cu si cu an vun thlop an vun thlop hna i an thih lai caan cu an vun kan hngah ter an chungkhar he khan ma a kan hngah ter cha vun kan hngah ter mi chungah cun sibawi te nih cun pakhat man hin mah caan ṭem theng te a thil te pakhat man a kan chim kho lo an thih caan ṭem bakha kan chim kho lo cu an hngak an hngak i te an mah te cun nan thi ko minung fimthiam hna zong nih sibawi hna zong nih kan nunnak a dong hi pakhat man nih an chim kho lo pakhat man hngal khawhnak a ngeimi kan um lo Cu si bon an vun tuah khomi cu oh mi cucu mi zaw cu a vun thi hnuah khan oh mah ni mah caan mah ni mah thla mah suimilam ṭem te ahcun a thi timi kha record cu an vun tuah an thi hnuah khan record an vun tuah khomi ka si i ka chim duhmi cu kan donghnak a hngaltu hi Pathian lawnglawng a si cu kan donghnak a hngaltu Pathian nih cun dakaw kan nunnak ding caah kan herhmi zeizong vialte a kan pek dih hnu ahcun a fapa Jesuh Khrih a kan pekmi kha kan si cu hi Khrih tuahsernak hin nangmah le keimah i cohlan awk hin kan i harh tuk rih maw a tam deuh cu upa deuh kan si tikah khan ti a harhmi cu kan um tuk lai ka zum lo aw kan zumh kan ti men lai sihmanhsehlaw cu cu na zumhnak nih cun lawmhnak an pe maw u le nau hna kan ṭah lio caan ah lawmhnak a kan pe khotu zumnak si maw kan ngaihchiat lio caan ah lawmhnak a kan pe khotu zumnak a si maw cucu zumnak timi cu hika hin phungchimtu nih a kan simi lawmhnak timi kha a si lai zumnak dik zumnak tak kan neihmi nih cun har kan ton lio caan zongah ngaihchiat kan ton lio caan zongah chunglei in ṭhawnnak a kan petu si chunglei in nunnak ṭhawnnak thazang a kan petu a rak si hrimhrim dingmi kha a si cucu zumnak cu nangmah le keimah nih kan nei cang maw kan mino hna kan upa hna kan fale hna kan oikom hna nihin ni caan ah hin cu zumnak cu ngei cangmi kan si maw cucu zumnak kan neinak cu vancung khua i kan pa he zungzal umṭi ding kha a si ko kha a fiang tuk cang kan zum cang kan nei cang na belte kha khan pathian sin kan phan kho rih maw kan phan kho rih lo zeidah kan herh rih Amah Pathian sin kan phanh khawhnak lam pakhat a kan serpiakmi um rih. Cu lam a kan serpiakmi cu kan duh bak lomi, kan ṭih bakmi, kan huat bakmi a simi thihnak hi si. Thihnak loin Pathian sin kan phan kho lo. Pumsa in thihta loin Pathian sin a phan khomi hohmanh kan um lo. Kan Bible cu chungah cun Enoch le Elijah kha nung in ban a kaimi cu hei si kaw, adang homan minung khi bantuk in khin pa sin aphan khomi kan um lo cucu kan herhmi a si thi cu herh herh herh bakin kan herhmi kan duhmi si lo sihmanhsehlaw kan herhmi kha si cucu kan herhmi thil cu nihin ni caan ah hin kan u kan nau kan ta kan pa kan fa a simi pu van biak thawng nih a vun kan langhtermi hi a si Avun kan chim tami, avun kan cawnpiak tami hi si. Atu ahhin vun kan zoh hna selaw avun kan chim dingmi cu. Kha ka dawtmi GCBC Khrihfabu hna, ka dawtmi ka chungkhar hna, ka unau hna. Keimah sin nan rat khawnak ding caah, Pa Pathian sin nan rat khawnak ding caah hin Pathian nih a kan pekmi Pathian nih a kan pekmi a fapa Jesuh Khrih te hi rak zum u rak cohlan u amah duhning in rak nung u thil ṭha kha rak tuah u lawmnak nun kha rak ngei u a timi hi a si ṭheo lai tuzan ah a zun kan tuarmi tuzan ah kan ngeihmi pa Roland pa nih hin kan hmai ah hin a kan kalpiak chung tang cu a si akan kaltak asi hrimhrim lo hi ka nawl ṭhan lai akan kaltak asi lo akan kaltak rih lo ava kal chung tu kha si kanmah zong cu hmun ah cun ava kal te dingmi kha kan si minung i teinak hmanung bik cu thihnak hi asi minung i tei hmanung ral cu thihnak a si tei hmanung ral maw tei hmanung ral cu thihnak hi a si i cu thihnak cu kan bawipa jesuh khrist nih kan tei piakmi kha a si minung sinak lawng nih kan tei khawh lomi a si minung sinak lawng kan tei khawh lomi cu kan bawipa jesuh khrist nih khan a kan tei piakmi a si cucaah nun thar timi cu nun thar timi khrih jesuh cohlannak nun thar kan timi cu zungzal nunnak kam kha kan si kam mi kan si cang caah zumnak kan nei ahcun nang mala keima cu kham kan si ko lo maw tlan kan si ko lo maw Khrih he a thi ṭimi Khrih he a kal ṭimi caah cun thihnak hi zungzal nunnak hramthok a si kan thihnak hi kan pumsa thihnak hi Khrih he zungzal nunnak hram kan rak i thoktu kha a si I cu nunnak a sunlawi zia cu kan Bible kan vun hmu kho. Cu nunnak a sunlawi zia cu Johan ngan thong Johan thong tha ngan pahra a hme kul le riat kan hmu i an nih cu te an nih cu Khrih zumbu in a thimi hna cu zungzal nunnak kha ka pek hna i an thi bal ti lai lo. Cun a hohmanh nih an ka chut kho fawn lai lo. hohmanh nih kan cut khomi thil a si ti lo. Cun cu mi hna cu an umnak hmun an khuasaknak ding zong kha Baibal nih fiang te a kan chimh. A kan chimhmi cu Korinth hninak a ngan pak nga a hme pakhat a kan chimhmi cu kan nih kan umnak thlam vawlei cung kan pum hi ṭheh a si tikah vawleicung kan pum hi ṭheh kan si tikah kan thih tikah vancung ah khin kan umnak ding caah Pathian nih inn a kan pek lai ti kha kan hngalh. Cu inn cu amah Pathian nih sermi inn zungzal hmun dingmi inn cu a si. Amah nih sermi inn zungzal a hmun dingmi inn ah a um dingmi kha an va si hna. Cun biathlam kul le khat hlei khat nih a kan chimhmi cu cu inn cu zei bantuk dah si timi kha kan hmuhsak fawn. Cu khua cu Pathian sunparnak in a cermi, a cermi, a ceu dihmi, a cermi khualipi cu khualipi cu lungman sung jasper lungvar bantuk in a tleu i thlalang bantuk in a fim a ti. Jasper lungvar muici phun tling in ṭam mi in a hmun zungzal ding mi in cu inn ah cun kan khua va sak te ding kha a kan chimh mi si pumsa in a thi cangmi Khrih zum hnu in pumsa a thi cangmi hna an va kalnak hmun cu Jasper lungvar muici phun tling in ṭam mi inn ah a um dingmi kha an va si hna. Cucaah cun annih nih annih cu taksa in a kal chung cangmi hna a hmai an hmuh lai, a hmai, hauhmai, Pathian hmai an hmuh lai. Taksa sinak in a kal chung cangmi hna nih cun Pathian kha a hmai an hmuh lai i te a min cu an cal ah aa ṭial lai. Zan a um ti lai lo i min mei in siseh ni ceu siseh zei an herh ti lai lo zeicahtiah bawipa pathian cu an ceunak a si lai i an ni cu siangpahrang bantuk in uktu zungzal in zungzal an si lai a ti kan bible a fiang te kan vun hmuh khawhmi cu khrih hi a thi ṭimi Khrih tlannak cohlan buin vawlei in van ah a kal cang a kal chung cangmi hna paoh nih cun cu hmun ah cun zungzal in a hmun dingmi inn ah cun Jasper lungvar in ṭammi inn ah cun va um ding kha a si ko. cucu nang mala keima nih kan hmuh khawhmi si nang mala keima hi ta vun itak ma si lo ngei chiatnak kan vun ton zuwa ma le vun si ko man lo he ngei chiatnak kan ton mi din nang mala keima nun kan chim tu asi ti ka tu ko nun kan vun chim nun kan vun chom piak tu asilo chu in ni kal dinga chun ready kan si chang mo chu in ni va kal dinga chun tim chia kan si chang mo Nihin ni caan ah hin vawlei nunnak kaltak dingah hin thil poipang tong sual si law cang sual si law aw cu hmun cu ka phan lai timi ruahchannak kan nei ngam cang hna maw ule nau hna kan um rih ko hi kan nun rih ko hi zei ruang ah dah a si hnga kan um rih ko le kan nun rih ko cu pathian nih amah he zungzal in khua kan sakṭi khawhnak ding caah hmun khat in kan um khawhnak ding caah khan timtuahnak caan a kan pek rih caah khan si timtuahnak caan a kan pek rih mi chung ah hin nang zeitindah na caan na hmang lai kei zeitindah ka caan ka hman lai A liam ciami caan chungah thlen dingmi kan nei lai maw? A liam cia ka tuahsernak cungah thlen dingmi ka ngei lai maw? Nihin ni caan ah hin nangmah le keimah nih cu vancung i Jasper lungvar in ṭammi inn ka va phanh khawhnak cu Biakinn ah punghman te kan va rat lawng kha za lo. Ka hin thawngṭha bia ṭhaṭha kan chim lawng kha za lo. Fimnak sangsang kan va ngeih, thiamnak sangsang kan va ngeih, thil ṭha tampi kan va tuah khawh lawng kha za lo. cu a vun chuahtertu laksawng sung bik a fapa Jesuh Khrih vailam cungah a thi hrimhrim ko vawlei cung vawlei ah vui a si i phum a si i a tho ṭhanmi a si cucu keimah tlanh ding a si timi cohlannak pakhat te lawng kha a si cucu cohlan ding ah cun nihin ni caan kan i tim tuah cang maw kan i reh dih cang maw nihin chun nihin zan ah A kal chung cangmi Pu Van Biak Thang caah hin vawlei sining cun ṭap ko u sih. Vawlei sining cun tuar ko u sih. Vawlei sining cu a zun ngai ko u sih. Sihmanhsehlaw van lei zoh in cun Pu Van Biak Thang hi lawmhpi ve tuah u sih. Pu Van Biak Thang hi lawmhpi ve tuah u sih. Zeicahtiah anih cu sertu pa sinah pei lungdai in a um cang cu. Kan vun theih. Pathian dawtnak thei buin a liammi a si ti kan vun theih tikah hin a sertu a pa Pathian sinah lungdai in um cang timi kha kan vun hmuh khawhmi a si. Anih cu vanmi runrual nih khan an rak don lai i lawmnak hla an sa lai i vawlei halnak vialte kha a kaltak dih i Van nunram ah lomnak mitthli he khua a sa cang lai. Rak dongtu pe nei cang lai cu. Ne ni chan ah hin taksa in tap ko hmun si lo cu van lei zo in hin lompi ve u si. Paul nih a vun kan chimh lengmang mi ka chim hlai man an vun theih mi cu nan nih cu zumlo tu hna an ngeichiat bantuk in nan ngeichia hlah u ti mah tiang lawng kha kan theih ngai ngai na belte a pe kha ta kan thei mo vun rut ta man cu a pe a chim mi cu zei ruangah zumlo tu hna i an ngeichiat bantuk kan ngeichiat lai lo ti si ahcun kan nih cu Khrih Jesuh i a thihnak a thihpi mi kan si i Khrih Jesuh i a thawh ṭhan ah khan thawh ṭhan pi mi kan si ve cang caah khan Zeidah kan nei? Ruahchannak timi kan nei. Cu hmun ruahchannak kan nei caah khan ruahchannak a ngei lomi hna i an ṭah bantuk in ṭah lo ding, ruahchannak a ngei lomi hna bantuk in an ngeichiat bantuk in ngeichiat lo ding kha a kan fialmi kha a si. Cucu a muru taktak cu a si. Kan ngeichiat ding a vun i dannak a ruang bik cu ruahchannak ṭha bik. Jesuh a thihnak ah a thimi, Jesuh a thoṭhan a thoṭhanmi kan si cang caah khan Pa Pathian nih amah sinah cun a ratpi hna lai ti. Pa Pathian nih amah sinah cun a kalpi dingmi minung kan si cu. Cu minung kan si caah cun dakaw hawi dang zumlotu hna an ngeihchiat bantukin kan ngei a chiat lo ding kha Baibal ca nih a kan fialmi si. Khrih zumbu tein a thimi cu lunglawmmi an si. Khrih zumbu tein a thimi cu lunglawmmi an si. Kan chimrel khawh tawk a ṭhami um si ahcun pumpak kan caah Pathian nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Mm.